מיר גיימער היינט רעדן פון א נושא וואס איז באמת א וויכטיגע נושא, ס'איז באמת א זאך וואס מען דארף רעדן פון עס, און ווי מער דארף מען רעדן פון עס אין אזא צייט וואס אונז שטייען מיר יעצט. כ'האלט אין איין באקומען מעסעדזשעס פון מענטשן, אימעילס, ס'איז נישט קיין סוד, אונז לעבן מיר יעצט אין זייער א שווערע עקאנאמי, ס'איז דא מענטשן וואס האבן אמאל געווען, זענען אמאל געווען נישט לאנג צוריק שיינע בעלי פרנסה און יעצט מוטשענען זיי זיך, זיי ווילן זייער שטארק טון זאכן, און זיי פרעגן האסט עפעס א גוטע אפערטוניטי פאר מיר? האסט עפעס א גוטע זאך וואס איך קען טון? לאמיך הערן, וואו קען מען גיין? וואו פאנג איך אן? וואו ענדיג איך? און כ'האב געטראכט צו רעדן פון דעם, די נושא אין איין ווארט וואס אונז גיימער רעדן איז, ס'דא מענטשן וואס זיי זוכן אפערטוניטי, און ס'דא מענטשן וואס קריעטן אפערטוניטי, און ביי די וועי אז דו האסט עני קוועשאן וואס דו ווילסט אונז זאל מיר דא אדרעסן, שיק אריין א טעקסט מעסעדזש צו אייט פאר פייוו פייוו סעווען טו וואן טו וואן טו. און פאר אונז גיימער ווייטער וויל איך אויך נאכאמאל מענטשענען אז די אפשען סקאורס איז פולי פולי אין שוואונג, ס'גייט שוין אן און ווער ס'דזשוינט יעצט קען זיך נאך מיטכאפן, ס'איז נישט קיין שום פראבלעם, קענסט יעצט אנהייבן פון ווען פון ווי דו האלטסט און אזוי גיין ווייטער, ס'איז ספעשעלי דיזיינט אויף א וועג אפילו דו קומסט יעצט אן זאלסטו נאך אלץ קענען מיטהאלטן אויב דו ווילסט. דזשוינען אדער פאר מער אינפארמעישן גייט צו חיים עקסטין דאט קאם פארווערד סלעש OIYC, אזוי ווי אפשענס אינקאם אידיש קורס, OIYC. סאו א איד שיקט מיך א מעסעדזש, און ס'איז נישט קיין איינציגסטע מעסעדזש, נאר דאס איז יעצט וואס ס'קומט מיר ארויף, חיים אז דו ווייסט עפעס אפערטוניטיס קומט ארונטער פליז לאמיך וויסן, ביוטיפול, לאמיר רעדן וועגן דעם, ס'איז דא מענטשן וואס זוכן אפערטוניטיס און ס'איז דא מענטשן וואס קריעטן אפערטוניטיס, וואס איז די חילוק פון די צוויי מענטשן? ס'דערמאנט מיך א מעשה, ס'איז געווען, מ'זאגט עס אויף, מ'זאגט עס אויף סעם וואלט, סעם וואלט איז געווען די גרינדער פון וואלמארט, די גרויסע וואלמארט קאמפאני, וואס אין איינע פון די רעסעשאנס, כ'געדענק שוין נישט וועלכע רעסעשאן, איז ער געווען אין פולן שוואונג, ער איז אנגעגאנגען, געעפנט סטארס און געגאנגען און געוואקסן זייער שטארק, ביז אונז ווייסט מען היינט וואס וואלמארט איז. איז דא א פרעס קאנפרענץ, וואס די מידיא האט זיך צוזאמגענומען ארום אים און זיי האבן אים געפרעגט קוועסטשענס, און זיי פרעגן אים, מיסטער וואלט, יא סעם וואלט, מיסטער וואלט, וואט דו יו טינק אבאוט די ריסעשען? סאו ער בלייבט שטיל דארטן פאר צוואנציג דרייסיג סעקאנדס און ער טראכט, און נאכדעם רופט ער זיך אן און ער זאגט, יו קנאו וואט, איי טאוט א לאט אבאוט איט, איי דיסיידעד נאט טו פארטיסיפעיט. זייער אינטערעסאנט, וואלמארט איז ארויסגעקומען פון א איידיע אז מענטשן קענען זיך שפארן געלט. ווען דארפן זיך מענטשן שפארן מער געלט ווי ביי א רעסעשן, ווען די עקאנאמי איז אין די רער, ווען זאכן זענען שווער, און אזוי איז ער אויפגעקומען מיט א איידיע פון וואלמארט. ס'דא מענטשן וואס דרייען זיך ארום א גאנצן טאג און זייער אנטענע איז אפ, זייער אנטענע טראכטן זיי ווי קען איך זען א פראבלעם וואס די וועלט האט, ווי קען איך זען א פראבלעם וואס ס'איז ארום מיר, וואס איך קען קריעטן עפעס אפערטוניטי ארום דעם, וואס די וועלט זאל מיך וועלן באצאלן וועגן די אפערטוניטי וואס איך האב קריעטעד. יעצט, זייער אסאך מענטשן טראכטן, איך? קריעטן אפערטוניטי? אויב ס'איז א גוטע זאך וואלט איך עס שוין איינער געטון. און די ווייסט וויפיל אינגעלייט, אונז זעמיר דאך א עם נבון וחכם, ווייסט וויפיל אינגעלייט האבן איידיעס, קריעטיוו איידיעס, גוטע איידיעס, און ער טראכט, ווייסט איך האב נישט קיין איידיעס. נע, די איידיע, וואס איז די איידיע? און דו טראכסט אסאך מאל ווען איך וואלט ווען געקענט האבן עפעס א גוטע איידיע. יעצט, ווען די איידיע איז שוין גוט, איז האט עס שוין א צווייטער. מען ווארט דאך אויף דיר אז דו זאלסט עס אנהייבן ביז די. אריינצוגיין אין עס, עס איינצופלאנצן. און טראסט דיך אז דו קענסט. הא, האב נישט מורא, האב ביטחון. האב ביטחון אינעם אייבערשטן, האב ביטחון אין עצמי. גלייב אין דיר. ווייסט אז דער אייבערשטער האט דיר געגעבן די כוחות, דו האסט עקזעקטלי וואט איט טעיקס צו שפייזן דיין פעמילי, דורך די איידיעס וואס דער אייבערשטער האט איר געגעבן. האב נישט מורא. סאו איך וויל דיר זאגן א משל וואס איך האב געהערט פון מיין מענטאר ווען ס'איז געקומען די זאך פון איידיעס. א איידיע איז בעצם גארנישט, ס'איז א דבר רוחני, ס'איז א ס'איז לופט, ס'איז נאך גארנישט. ס'איז נישט קיין זאך וואס דו קענסט אנכאפן, ס'איז סתם א איידיע, ס'ליגט ביי איינעם אין קאפ א איידיע, אדער ביי עטליכע מענטשן אין קאפ א איידיע. ווען איז די גרעסטע ריסק פון א קינד זאל חס ושלום נישט זיין א געזונט קינד, אדער חס ושלום נישט לעבן? ווי פריער אין די קינד'ס דעוועלאפמענט אלס מער איז די קינד אין א סכנה. פאר די קינד ווערט געבוירן איז עס אין די גרעסטע סכנה, איינמאל די קינד איז שוין געבוירן אפילו די ערשטע דרייסיג טעג ווערט עס אנגערופן חס ושלום אויב עפעס געשענט א נייפל, ביז די קינד וואקסט אויף, ביז ס'גייט אריין מער אקסידזשען, מער עסן, ס'בויט זיך אויף די קינד, ביז ס'ווערט א מציאות, די קינד איז א עכטע מציאות, די קינד איז שוין א חודש אלט, איז נאך אלץ אבער ס'איז פרעדזשייל, א קינד איז א פרעדזשייל זאך, שומר פסועים השם זאגן חזל גייט ארויף אויף קינדער, זיי זענען זייער פרעדזשייל, די קינד ווערט עלטער, א יאר, צוויי, דריי, wow, א בר מצוה בחור, צוועלף יאר, דרייצן יאר, א בת מצוה מיידל, wow ס'איז שוין א זאך, שפעטער ער איז שוין א אינגערמאן, ס'איז א מציאות, קיינער גייט נישט זאגן ס'איז נישט קיין מציאות, ווען די קינד ווערט געבוירן, געדענקסט נאך וויאזוי מ'האלט א קליינע בעיבי, wow אזוי א איידל, אזוי האקל, א א ס'איז א ס'איז א זאך וואס מ'דארף הענדלען מיט קעיר, דאס איז ביי א מענטש, ווען ס'קומט צו איידיעס איז עקזעקט זעלבע זאך, יעדע גרויסע זאך וואס דו קענסט, און איך וועל באלד אריינגיין אין אפאר משלים, יעדע גרויסע זאך וואס דו קענסט האט זיך אנגעהויבן אין די איידיע סטעידזש, אבער דו ווייסט אז בשעת א זאך ליגט אין די איידיע סטעידזש איז עס זייער זייער האקל, ס'קען זיין אין איין סעקונד, אויב דו גייסט נישט אריינלייגן קיין אקסידזשען מיט דעם, אויב דו גייסט נישט אריינלייגן קיין קיין לייף גייט עס זיין א נפל, חס ושלום, ס'גייט ווערן אויס, און קיינער ולא ידע בשכבה ובקימה, קיינער וועט נישט וויסן אז ס'איז אמאל געווען אפילו אזא איידיע, ביז ס'ווערט מער און מער און מער, און דעמאלטס פאנגט עס אן צו ווערן א מציאות'דיגע זאך וואס דו קענסט נישט רוקן פון פלאץ, קוקסט אויף גרויסע קאמפאניס, ווען איינער דעי וואס האט געהאט די איידיע וואלט וואלט אה פארוואס זאל איינער קומען צו מיר מ וואלט עס געבליבן ביי די איידיע ס'טייטש שוין ס'וואלט גארנישט געבליבן מיט דעם יא איינער האט אמאל געזאגט ביי א הספד דא ליגט פאר אונז א מענטש וואס האט געהאט אסאך איידיעס וואס ער גייט נעבעך אריינגיין אין קבר מיט אלע זיינע איידיעס דאס איז נישט א זאך וואס דו ווילסט האסט מורא אז דו ביסט נישט רואה דאס צו ברענגען ווייטער צו לייוו, קען זיין אז דו פילסט עס נאכנישט, קען זיין ביסט נאכנישט דארט, אבער עטליעסט מאך זיכער איין זאך, ווילאנג ס'איז נאך אין די עירלי סטעידשעס, איבערהויפט ווען ס'נאך אין די איידיע סטעידשעס, לייג אריין אין דעם אקסידזשען, וויאזוי לייגט מען אריין אין דעם אקסידזשען? מ'רעדט פון עס יעדן טאג. שפעטער האסט שוין געטון עפעס? טריי צו טון עפעס א MVP הייסט עס, די מינימום ווייעבל פראדוקט, וואס די קלענסטע איידיע וואס די קענסט טון כדי דאס צו טראגן ווייטער, די קלענסטע זאך. איבערהויפט אונז לעבן מיר היינט אין א וועלט מיט אזויפיל אפערטוניטיס, סקען דאך זיין אזוי גרינג דורך AI צו טון געוויסע זאכן וואס אמאל וואלסטו געדארפט ספענדן טויזענטער טויזענטער טויזענטער דאלערס פאר איינעם וואס איז א סטארטער, א סטארט-אפ, אנצופאנגען א זאך, יעצט קענסטו מיט קליין געלט עס מאכן פאר א MVP, א זאך וואס די קענסט ברענגען צום טיש, בויסט א וועבסייט, רעדסט פון עס, בויסט א אימעיל ליסט, פאנגסט אן ארויסצושיקן אימעילס, האסט עי איי העלפ דיך צו העלפן מאכן דיינע אימעילס, האסט עי איי העלפ זאל דיך העלפן בויען דיין וועבסייט, און דו קענסט אזעלכע זאכן טון דורך עקספיריענס וואס דו האסט, נאלידזש וואס דו האסט, די ביסל וואס דו האסט, און דו קענסט טראכטן וויאזוי דו קענסט עס ברענגען ווייטער. טראכט וואס דו קענסט ברענגען אפערטוניטיס צום טיש, וואו זעסטו א פעלער, בוראי נפשות רבות, וחסרונן, חסרונות, על כל מה שברצו, וואס האט דער אייבערשטער באשאפן חסרונות? להחיות בהם אז דו זאלסט האבן פרנסה, טרעף חסרונות און טרעף א וועג וויאזוי דו קענסט ברענגען א סעלושען צו די חסרונות, וואס די וועלט וועט דיר וועלן באצאלן פאר די סעלושען וואס דו האסט געברענגט, און דאס וועט דיך בעזר השם העלפן מיט דיין פרנסה. לאמיר רעדן פון עטליכע משלים. ס'איז דא א באקאנטע קאמפעני וואס הייסט סטארבאקס, ווער האט נאכנישט געזען סטארבאקס? ווי מען גייט און ווי מען שטייט אין די וועלט, אין וועלכע עירפארט, אין וועלכע ביזי שטאט, איז דא סטארבאקס קאפי סטארס. וואס איז סטארבאקס? סטארבאקס איז א פלאץ וואס יעדער איינער קען דארטן אריינגיין קויפן א קאפי, באט נישט נאר קויפן א קאפי, נאר מען קען זיצן דארט און מען קען פארברענגען, מען קען שמועסן, מען קען האבן ווייפיי עקסעס מיט לעפטאפס וואטעווער ס'איז א זאך וואס איז אין די גאנצע וועלט און זיי טשארדזשן פאר קאפי בערך פֿינף מאל אזוי סאך וואס מ'טשארדזשט אין אנדערע פלעצער פאר קאפי, זייער טייערע קאפי און ס'איז אייביג ביזי. וויאזוי האט זיך אנגעהויבן סטארבאקס? סטארבאקס האט זיך אנגעהויבן ביי איינעם וואס ס'הייסט האווארד שולץ. האווארד שולץ איז אמאל געווען אין א קעפע, אין א קליינע קאפי פלאץ אין איטעלי, און ער האט געזען מענטשן דרייען זיך ארום קאפי, ער האט געזען א פלאץ וואס מ'קויפט קאפי, מענטשן קויפן קאפי, און אנשטאטס אוועקגיין, נעם דיין קאפי און גיי אוועק, האט ער געזען ווי מען זיצט און מען שמועסט לעבן די קאפי, לעבן די פלאץ וואס מען האט גענומען א קאפי, ארויסגעגאנגען אינדרויסן און געשמועסט. איך דארף דיר זאגן מער פון דעם? דאס וואס דו טוסט ביי די קאווע שטיבל און בית מדרש, האט ער געזען אין איטעלי אין א קאפע, און ער טראכט אריין, מענטשן קומען דא פאר די קאפי, אדער מענטשן קומען דא צו פארברענגען, צו ארומהענגען, צו מיטן, צו שמועסן, פארוואס קומט מען? און ער האט אפגעמאכט יעדער איינער האט געזען אין די איטאליענישע קאפי שאפ וואס האט יעדער איינער געזען קאפי, ער האט געזען א קאמיוניטי האב, ער האט געזען א פלאץ וואס עס ציט צו מענטשן כדי צו קומען דארטן און שמועסן דארט, סאו וואס האט ער געטראכט? ער קען ער איז צוריק געקומען צו אמעריקע, ער האט געוואוינט אין אמעריקע און ער האט קריעטעד די סטארבאקס עקספיריענס, סטארבאקס עקספיריענס איז בעסיקלי א לייפסטייל עקספיריענס, סטארבאקס איז נישט קיין פלאץ וואס מען קומט פלעין ווייל דו דארפסט א קאפי, ווען דו דארפסט א קאפי קענסטו גיין וואו דו ווילסט קויפן א קאפי, דו קענסט מאכן אינדערהיים א קאפי, א סטארבאקס איז א פלאץ וואס די קאמיוניטי וואו די סטארבאקס איז, אדער וואו מענטשן טרעפן זיך אין א פלאץ אין א עירפארט למשל, מען גייט זיך אראפזעצן ביי סטארבאקס, מען גייט ארויסנעמען א לעפטאפ און ארבעטן ביי סטארבאקס, מען גייט זיצן און פארברענגען ביי סטארבאקס, סאו ער האט געטראפן דארטן א. קאמיוניטי, און די כבוד אים, סטארבאקס איז זייער א פראפיטעבל קאמפאני, א פאבליק קאמפאני, ס'טרעיד זיך אויף די סטאק מארקעט, SBUX איז די סימבאל, סאו ער האט דאס געזען, ער וואלט געקענט זאגן, כ'מיין, נישט ער וואלט געקענט זאגן, נאר מיליאנס אוו פיפל ווען זיי זעען אזא זאך זאגן זיי, וואו! טאקע א אינטערעסאנטע זאך, מען קומט פאר פאר קאמיוניטי, מען קומט פאר, מען קומט נישט פאר די קאפי סתם אזוי, און וואס וואלטן מענטשן געזאגט, טאקע יא מען קען זיצן אינדרויסן און שמועסן, ער האט גלייך געזען א ביזנעס אפערטוניטי, ער האט געזען וויאזוי ער קען נעמען די עקספיריענס און מאכן פון די עקספיריענס א ביזנעס, און אוי האט ער געמאכט א ביזנעס, דיין ביזנעס מוז נישט זיין אזוי גרויס און ס'קען זיין אזוי גרויס, נישט דאס איז די פוינט, די פוינט איז רוק ארויף דיין אנטענע, פאנג אן צו זען וואו זוכן מענטשן זאכן וואס דו קענסט פאר זיי האבן א סעלושן, וואו זעסטו א פראבלעם, וואו זעסטו די וחסרונן, וואס ס'קען זיין אז דער אייבערשטער מאכט דיך זען די חסרונן להכעיס בהם ווייל דו דארפסט האבן פרנסה. לאמיר מאכן נאך א משל, ווער קען נישט עיר-בי-ענד-בי? Airbnb, דו קענסט גיין אין די גאנצע וועלט און דינגען א דירה, דינגען א ווילע, א דירה, א וועקעישאן, וואטעווער ס'איז. יעדער האט שוין געהערט פון Airbnb. אזוי ווייט אז ווען דו זאגסט אז ווען דו פארדינגסט א דירה אינמיטן וויליאמסבורג, רופט מען שוין אן, כ'האב א דירה וואס איך טוה מיט דעם עירביענבי, ס'איז נישט עירביענבי, אויב דו לייגסט עס פלעין אין די איינע פון די לאקאל צעטלעך פון די יום יום'ס אין די שולן און דו עדווערטייזסט עס דארט און נאכדעם קומען עס מענטשן דינגען איז עס נישט אויף עירביענבי, עירביענבי איז א וועבסייט וואס דארטן פארדינגען מענטשן דירות, מיליאנס אוו פיפל, מיליאנס אוו דירות ווערט פארדינגען אין עירביענבי, וויאזוי האט זיך אנגעהויבן עירביענבי? עירביענבי האט זיך אנגעהויבן אזוי, ס'איז געווען איינער וואס ס'הייסט ברייען טשעסקי, אקעי, כ'מיין אז איך זאג גוט זיין נאמען, ברייאן טשעסקי, און ער האט געדארפט גיין צו א גרויסע קאנפרענץ אין סען פראנציסקא, סען פראנציסקא איז אין קאליפארניע, ער האט געדארפט גיין צו א גרויסע קאנפרענץ און ס'איז געקומען טויזענטער מענטשן פון די גאנצע וועלט צו יענע קאנפרענץ, ער האט זיך אבער דערמאנט צו שפעט, און ער איז אנגעקומען, און ער האט געדארפט גיין נעמען א האטעל, איז שוין נישט געווען קיין האטעלס צו באקומען, אלע האטעלס זענען געווען פארכאפט, ער האט גארנישט געקענט באקומען, סאו וואס טוט מען ווייטער? רוב מענטשן, אוי וויי ס'איז נישט דא קיין האטעלס צו באקומען וואס טו איך? זאל איך יא גיין? זאל איך נישט גיין? זאל איך שלאפן אין די קאר? זאל איך כ'ווייס נישט וואס? וואס קען מען טון? יעדער איינער זעהט א פראבלעם אין אזא זאך, ס'נישט דא קיין רומס. און ער האט געזעהן אז מענטשן קענען אנקומען צו א פלאץ און ס'נישט דא ווי צו שלאפן דארט, און מ'דארף האבן א פלאץ צו שלאפן. און וואס קען מען טון? ס'איז דאך דא בעטן אין סען פראנציסקא וואס איז אוועילעבל. עקטשעלי ווייסט איך איך צי צוריק נישט אז ער איז געגאנגען ער האט געוואוינט אין סען פראנציסקא און ס'איז געווען דארט א קאנפרענס און מענטשן זענען געקומען צו די קאנפרענס און זיי האבן נישט געהאט ווי צו שלאפן איז ער גענומען א חלק פון זיין הויז און ער האט געקויפט אסאך עיר מעטרעסעס אזעלכע בעטן וואס מען בלאזט אויף און מען לייגט עס אויפן פלאר און ער האט אנגעפילט זיין אפארטמענט מיט עיר מעטרעסעס און ער האט אדווערטייזט אז ווער ס'דארף א בעט דא איז דא א בעט צו שלאפן און ער האט עס פארדינגען פאר עפעס א קליינע אמאונט האט ער עס פארדינגען אזוי איז געבוירן געווארן עירביענבי, ער האט געזען א פראבלעם, ער האט געטראפן א סעלושען, רוב מענטשן האבן געזען א פראבלעם, ס'איז נישט דא קיין רומס עוועילעבל, וואס טוט מען? און ער האט געזען מענטשן זוכן ווי צו שלאפן, איך האב פאר זיי א עצה ווי צו שלאפן, און עירביענבי איז געבוירן געווארן. כ'דענק מאכן נאך איין משל און מיט דעם וועט מען ענדיגן. פרעד סמיט, די פאונדער פון פעדעקס. פעדעקס האט זיך אויפגעמאכט ביי פרעד סמיט ווען ער האט געזען אז ביזנעסעס דארפן א גערענטירט אווערנייט דעליווערי. די רעגולער מעיל סיסטעם האט נישט געארבעט פאר זיי, זיי דארפן האבן, אמאל איז נישט געווען אזוי סאך מיט די אימעילס, מען האט געדארפט האבן צעטלעך מיט זאכן אווערנייט דעליווערי. סאו יעדער איינער האט געזען, אקעי ס'איז א פראבלעם, וואס קען מען טון, ס'איז זייער סלאו שיפמענט. שיפמענט איז א זאך וואס ס'דויערט זייער לאנג. אבער וואס האט ער געזען? wow מען דארף האבן אווערנייט דעליווערי, קיינער טוט עס נישט, איך העל עס טון, און אזוי איז פעדעקס ארויסגעקומען פון דעם, ווען ער וואלט נישט געטון און דעם דעם נאך אזאלכע נאך, ווייל איך געב ענק משלים דא און עטס דאכטס wow געסט מיר א מעסיוו משל, געסט מיר עיר בי ענד בי wow געסט מיך סטארבאקס, פעדעקס, ריזיגע ריזיגע דזשייענטס, די אלע האבן זיך אנגעהויבן אויף א געוויסע פלאץ, ס'האט זיך אנגעהויבן דורכן רילייזן ס'איז דא א פראבלעם, איך קום צוריק צו וואס אונז האמיר אנגעהויבן צו שמועסן, רוב מענטשן זעען, זוכן אפערטוניטיס, דיין דזשאב, אויב דו ווילסט מצליח זיין אין די עקאנעמי זאלסטו וויסן ס'איז דא אפערטוניטיס וואס איז רייט אריינד די קארנער פאר דיר, און דו דארפסט פשוט גיין אויפזוכן אפערטוניטיס, לייג ארויף דיינע אנטענעס, פאנג אן צו סקענען דיין טאג, וויאזוי גייט דיין טאג דורך, איז דא פראבלעמען וואס דו האנקערסט דיך אן וואס דו קענסט האבן סעלושענס, געסט דיך א עצה אויף א געוויסע וועג, איז דא נאך אסאך מענטשן וואס דארפן דיין עצה, דו קענסט זיי ברענגען די עצה, און אפשר אזוי קענסטו אנהייבן דיין ביזנעס, און זייער אסאך ביזנעסעס האט זיך געעפנט אין א שווערע עקאנעמי, און קען זיין דו ביסט די נעקסטע סוקסעס סטארי, און דיין ביזנעס גייט זיך אויך בעזר השם יעצט עפענען.